Um, guys actually it's very sad zvinhu zviri kuitika mazuva ano tiri kurasikirwa nehama dzakawanda eh, ndangotorawo nguva inoyi semafamily tichibatikanawo nekuchemawo nevamwe varasikirwa chingotiwo kune varasika rest in peace but zvinhu zvaangooma tizive kuti chii chaicho chaicho chiri kutora nzvimbo but tongowishawo kuti dai taikwanisa ka mm, kana nevakuru chaivo vanonamata vanhu vemweya vanozviti vanoona vaya vambotionerawo kuti tingaita sei sezimbabwe kune vamwe vanonamata wotambo fast i think it was gonna be helping lot of people because um, satani ari kufamba satani ari pabasa mumugwagwa umu be careful guys there's a people vanongodriver without thinking so vanogona tokonzera accident nekuda kwekuti iye akakonzera accident iyo otiza oenda so which is not good kuti kune vanhu vanhu vanongodriver otanga kuti ndedaidaidai mota muroad akuvhiringidza imwe mota fanike vanhu ve especially ndongoti kumagonyetwo please be careful guys also because eh, sometimes eh, mota hombe dzinokurumidza kukanganisika and eh, pama overtake paya paya nezuro ndaive mumugwagwa and i saw something sekuti ndakaona kuti its easy zvechokwadi kuti munhu anoita accident because ameno zvangoitika munhu wegwenye tongodai apa pamwe munhu mumwe munhu aida kutoovateka munhu wegwenye ta kuramba achingosvirira kwaari apa mota yemunhu haichafambi zvakanaka yakufamba zvishoma ameno aitinge yakanonoka kukwidza speed eh, yakatoita kakupanika bcause mota dzaanza kutouya uko dzanza and dzanzi ngadzone speed so which is kuti zvinokonzera maaccident so tongoti be careful guys pamugwagwa mawane dzimota please be careful fambai zvakanaka ibvai kumba manamata musati mapinda mumabhazi and also kumadriver takutokumbirawo kuti musamwe please guys if you know kuti uchadriver Boss pakumwa paye paya uchaita manyemwe wotanga kumhanyisa bhazi uchikuzirizwa kana kuti mota uchikuzirizwa then zvokukonzera kuzoti kusvika patime iyoyo yekuti takuchema kuti tarashikirwa and also pamunenge muchiridza mamusic enyayo please try kukama music enyu down kuita kuti vanhu vari mubhazi vadi vanzwanana bhazi vanga takakwira nezuro raitanga tikubvira Inside kuti madriver acommunicate nesatudzo guys something is vanhu ndo vakatanga kutoita noise misai bus misai bus vaburuka eh, mbo noise yanga yaka eh. then vazomisa nekuda kwevanhu vanga vacomplaina akaenda vakabuda vakanogadzira bhazi vakatotora almost half a hour vachigadzira havachaudze mapasenja kuti guys chi uyu bhazi kuita problem yakadai yakadai yakadai ndo zvaya zvokuti ivo vanenge vachikoshesa mara but end of the day bhazi rikaita accident vanoluza life tisi mapasenja nizvo so zviri nani kana kuti ratsva zvisatsvukwa zvonzi ratsva paanozotanga kumhanyidzana vanhu vachimhanya mhanya people they will end up vakutokuvadzana asi vakangoziva kuti bhazi rikutovodzika zvishoma nezvishoma communicate nemapassenger enu please hurafu change tohuona special mumabhazi atombokwira ukungoitirwa rafu wangobhadhara chete wakutanga kuitirwa rafu so ini wachandingokumbirawo guys ndechekuti ngatiwirirane ivai friendly nechi nemapassenger enyu udzanai tauriranai pakanzi dzorawo speed bhazi dzora pakanzi ukaonekwawo kana wakadhakwa please don't drive takutokukumbirai rozana zvakaoma tarisai manje zvinhu zvacho kwazvinotisvitsa we don't know what happened tarisai to this week rese rori talostara vanhu vakaita sei besides also izvozvo chikumbiro chai ndechekuti mhepo dzakasimuka satani ari pabasa so chanditokumbira kwamuri mhera yezimbabwe ndechekuti vanonamata timbofastera nyika yedu timbonamata whatever is happening kuti zvidii zvimbomira maybe god can help us because we don't know what is going on tese but what we know we just lose ende tingogachiluza please so ngatingoisai musoro pasi tese timbonamata timbonamatira nyika yedu hama dzedu bcoz zvakaoma muroad umu maava nemaaccident akawanda and eh, vanhu vakashaika vavaya vanhu vakashaika vavaya kana akafira muroad akafa special akabatikana vanotanga kushedzana she vanenge vachitorufu rinotanga kuto kutoita kuti zvafanana nemhodzi yekuti yekutsungwiza ndiyo inoenda kusekerod eh, ukafamba mubhazi momo mubhazi murod iyoyo amene zvamuri mungovhiringidza vhiringidza zvounoti unotoshaimisika kuti kuchii hmm. so zvinhu zvazvo kuti we have to be careful and also ngatinamatei tisati tabuda mumba ngatinamatei tisati tasimudza mota panzvimbo because these days life dzevanhu ndikuona ngati especially vanhu vanodriver havazi kunyatso kuzokeya kuti zvakamira sei last time ndakanitora kuti bhazi rakazadzwa zvinhu zvekuti kana matembere ah. Una munhu mukuru akutopotsa kutofenda naedu nokututirwa mututirwa so chifungai kuti bhazi ratutirwa vanhu kudaro rikangoenda panhu pakarereka ukanti kuti unotodai so zvinhu zvaizvo kuti tofanirwa careful muroad umu and also nemapassenje edu kwai kumhanya kusiko kusvika and munhu wese mari toida but ngatiuyewo tichifungira kuti nevanhu vanenge vari kumasoro please tinotenda kune vanzwisisi